Insellmilkom, il-lejla t-tajba, bħala parti mill-kampanja ta' Bernard Grech, kandidat għall-elezzjoni ta' Kap tal-Partit Nazzjonalista, qegħdin fuq il-fosos tal-Floriana li huma marbuta mal-festi tal-Indipendenza. Qegħdin hawn biex niddiskutu ż-żgħażagħ fuq quddiem nett, il-mara fis-soċjetà u l-politika, u ekonomija li taħdem għan-nies. Illum ser inkunu qed niddiskutu Iż-żgħażagħ fuq quddiem nett. Imexxi d-diskussjoni Sergio Mallia.
Merħba, grazzi, nieħu pjaċir qiegħed hawn flimkien ma' Bernard. Se nkun qed nitkellmu u niddiskutu flimkien ma' ħamest iħbieb Tagħna, magħna għandi lil Leman, għandna lil Hertien, għandna wkoll lil Kylie, lil Owen u anke Karina. Flimkien magħhom ser niddiskutu l-aspirazzjonijiet, dak li jaħsbu ż-żgħażagħ bħalhom, qed nieħu pjaċir jiena wkoll li qed jgħodduni ma' din il-ġenerazzjoni, u m'għandix dubju anke inti Bernard ukoll tieħu pjaċir taqsam magħna l-ħsibijiet, imma ser nisimgħu ħafna. Infatti, waħda mill-iktar affarijiet importanti li l-ġenerazzjoni żagħżugħa titlob hija l-opportunitajiet. Opportunitajiet għal kulħadd, indaqs f'ħafna każijiet u ovvjament flimkien ma' wkoll il-ħabib tagħna hawnhekk ħa nitkellmu dwar l-opportunitajiet għaliex Inti mill-qasam tal-opportunitajiet nieħdu x-xogħol li jistħoqilna, nieħdu ovvjament il-formazzjoni ta' żagħżugħa tagħna. Fl-opinjoni tiegħek l-opportunitajiet bħalissa fil-pajjiż u anke madwarna kif qed tarhom? L-ewwel ħaġa Serġo, nsellimlek. Ovvjament, naħseb irridu nibdew nifhmu min huwa żagħżugħ biex nifhmu. Żagħżugħ huwa l-verità e, mhux biss l-età li sawar iż-żagħżugħ, però il-ħolma li kull wieħed u waħda minna għandna biex verament nimxu 'l quddiem u nagħmlu bidla. U l-opportunitajiet jibdew minn hemmhekk, li ngħidu isma' Ħa nimxu flimkien u ħa nagħmlu bidla. U hemmhekk jiġu l-opportunitajiet. Ġewwa Malta, l-opportunitajiet mhumiex biss l-opportunità tax-xogħol, però hija l-opportunità li l-edukazzjoni tagħna ttina l-għarfien biex inkunu nistgħu naħsbu b'mod kritiku. Dik hija opportunità li naħseb u nixtieq naqsam magħkom u l-opinjonijiet tagħkom huma żgur ta' sostenn għalina ż-żgħażagħ biex naraw kif l-edukazzjoni tagħna se ttina l-opportunità li mhux biss nitgħallmu il-kitba biex nitgħallmu bl-amment, però biex naħdmu b'mod kritiku. Dak huwa l-ewwel punt, għaliex iż-żagħżugħ mhuwiex li jkollok bejn sittax u ħamsa u tletin sena, mhux li jkollok il-vot ta' sittax-il sena, però li l-edukazzjoni ċivika, li tifhem għalfejn qed tivvota, li tifhem x'inhuma l-valuri u l-morlitajiet tiegħek bħala individwu, dawk huma l-opportunitajiet li rridu aħna ż-żgħażagħ, li jkollna l-formazzjoni tagħna. Dik hija l-ewwel opportunità. Imbagħad minn hemmhekk naħseb li aħna ż-żgħażagħ għandna ħafna u ħafna u ħafna għanijiet li b'dak kollu li nieħdu, grazzi għall-edukazzjoni formattiva tagħna, inkunu nistgħu nagħmluhom. Noħolqu l-opportunitajiet tagħna stess, però l-ewwel trid tkun l-edukazzjoni li tgħallimna biex naħsbu b'mod kritiku. Dik hija l-ewwel opportunità. Eman imma ż-żgħażagħ qed jieħdu l-opportunitajiet? Hawn opportunitajiet? Kemm hawn opportunitajiet, naħseb iż-żgħażagħ iridu jkunu b'mod iktar magħrufin fejn huma l-opportunitajiet, però mhux biss magħrufin, li jifhmu xi tfisser tkun opportunità. Opportunità ma tfissirx biss li nsib xogħol u ħa nagħmel 35 sena, 40 sena fl-istess karriera. L-opportunità tfisser li meta jiftaħ il-bieb inkun diġà lest li nista' nidħol, mhux jiftaħ il-bieb, u għadni rrid nibda nipprova nara kif jiena se nibda nġib l-għarfien tiegħi, l-iskills tiegħi, u dik hija l-isfida li għandna aħna bħala żgħażagħ, li ċertu tagħlim li għandna tas-seklu 21 għadna qed naħsbuhom biex forsi ġewwa Malta jkollna dak l-avenue, ngħidu l-ekonomija diġitali. ġewwa Malta, investiment li sar, b'mod personali, ftit jew wisq tard, għaliex ovvjament id-dinja miexja b'mod mgħaġġel. Ix-xogħlijiet tas-sena 2050 għadhom mhumiex kreati. Ix-xogħlijiet li ħa jkun hemm fis-sena 2050 għadhom ma jeżistux. Fejn huma l-iskills bħalissa, iż-żgħażagħ Fejn jistgħu jsibuhom dawn l-opportunitajiet? Ma nafx. Ma nix narhom jiena. Bħala żagħżugħ imweġġa' għaliex nixtieq inkun naf fejn huma dawn l-opportunitajiet jew jekk le ejja ħa nitkellmu ħalli noħolquhom.
Bernard nixtieq indaħħlek hawnhekk għaliex il-mexxejja tal-lum huma dawk li suppost joħolqu l-opportunitajiet għall-ħbieb tagħna bħal Eman. Fil. Kif tara li fis-seklu 21 qed nifformaw, qed noħolqu dawn l-opportunitajiet? Jiena interessanti li qal li qal Eman, laqat mill-ewwel korda li jiena tinteressani ħafna, proprju li l-informazzjoni mhijiex mhijiex l-edukazzjoni kollha, imma kemm huwa importanti li aħna, naħsbu b'mod kritiku, kemm huwa importanti li napplikaw dak li nafu allura fil-ħiliet u fil-bżonnijiet li jkollna. Naħseb sfortunatament is-sistema edukattiva tagħna għadha mhijiex qiegħda tisfrutta u timbotta 'l quddiem dan il-ħsieb u jiena rrid li dan jkun parti minn bidla radikali fil-qasam tal-edukazzjoni f'pajjiżna. Irrid nara edukazzjoni iktar ħolistika. Irrid nara edukazzjoni li mhix ibbażata biss fuq is-suġġetti klassiċi, il-Malti, l-Ingliż, il-Matematika, il-Lingwi, il-Fiżika, li huma importanti. Imma mbagħad irrid nara wkoll li nifhmu kemm hija importanti l-mużika, kemm hija importanti l-qari ta' kotba differenti mhux biss ta' informazzjoni imma anke ta' letteratura ma mhux biex nistudjaw il-letteratura biss imma anke biex sempliċement inwessgħu l-orizzonti tagħna. Il-pittura, l-estetika, jiġifieri li aħna nifhmu anke wkoll kemm huwa neċessarju anke jkollna għarfien aħjar pereżempju tal-użu anke manwali mhux biss akkademiku u teoretiku. Jiena rrid nara l-bniedem aktar sħiħ. Forsi għax int ser tgħid jien bniedem li għalkemm ġej mill-qasam legali jien bniedem tekniku ħafna, jiena nħobb li nagħmel l-affarijiet u nikkrea l-affarijiet u allura anke f'dan is-sens kemm hu importanti l-kreattività li ż-żgħażagħ iż-żgħar tagħna jkunu mogħnijin biha però sfortunatament is-sistema edukattiva staġnata illi għandna tneżża' liż-żagħżugħ mill-kreattività, toħonqu u tiċċeniljah biss f'ambjent sterili biex hu jasal minn point A għal point B jkollu ċ-ċertifikat ikun jista' jitla' staffa wara staffa. Iċ-ċertifikati huma importanti però ma naħsibx li huma l-unika mezz kif nistgħu nagħrfu l-ħiliet, l-għerf, il-kapaċitajiet u l-formazzjoni u maturità taż-żgħażagħ tagħna. L-opportunitajiet li semmejt inti naħseb li veru, tas-snin 2050, 2040 għadhom ma jeżistux, imma rridu nitgħallmu, rridu nisimgħu, rridu nagħrfu. L-innovazzjoni trid iġġibna hawnhekk, però biex narbot mal-mistoqsija li għedt inti, Sergio, il-politiku għandu r-responsabilità, il-politiku qiegħed hemmhekk biex huwa jimbotta 'l quddiem, il-politiku qiegħed hemmhekk biex joħloq l-ambjent u l-ispazju, però intom tridu tieħdu din is-sitwazzjoni f'idejkom. Intom iż-żgħażagħ bl-enerġija, Tafu x'inhuma ċ-challenges, tafu x'inhuma l-limiti, imbuttaw dawn il-limiti. Ifqgħu s-saqaf, oħorġu barra mis-saqaf, jekk mhux għalikom, għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin warajkom. Għalhekk irridu niddjalogaw, għalhekk qegħdin nitkellmu madwar ċirku llum, għalhekk irridu nkomplu niddjalogaw fil-futur. Però niddjalogaw, nisimgħu lil xulxin, nagħtu feedback lil xulxin, nitgħallmu mingħand xulxin. Importanti li nifhmu lil xulxin għaliex dak li qed tesperjenzaw intom Jiena mhux qed nesperjenzah. U allura, bl-esperjenza tagħkom, bil-feedback tagħkom, bl-ideat tagħkom, bl-ideali tagħkom, nistgħu noħolqu sistema edukattiva aħjar għaliex il-politiku tal-lum mhux bilfors ikun qed jarahom imma l-politiku tal-lum għandu l-obbligu li jħalli l-ilma jbaqbaq ġol-borma jitla' 'l fuq biex l-arja toħroġ u tagħti n-nifs. Din hija l-għodda, din hija l-obbligu, dan huwa d-dmir li għandu l-politiku, mhux li waħdu jaħseb li għandu s-soluzzjonijiet, l-imma flimkien mas-setturi, flimkien ma' żgħażagħ ta' etajiet differenti, flimkien ukoll ma' esperti li jifhmu fil-qasam, allura jagħti l-possibilità li d-diskussjoni twassal għal dak li qed tgħid int, għal opportunitajiet ġodda li llum għadna lanqas biss noħolmuhom. Dottor, Bla dubju ta' xejn, qed nitkellmu fuq l-opportunitajiet mhux biss tal-lum imma rridu noħolqu l-opportunitajiet ta' għada pied għada. Għandna realtajiet li qed ngħixuhom illum stess, ma nistgħux ma nsemmux il-pandemija. Il-pandemija li biddlitilna wkoll il-ħajja tagħna, mhux biss għandna nitkellmu dwarha, għandna nkunu lesti u nkomplu naħdmu biex nagħmlu l-affarijiet aħjar għaċ-ċittadini tagħna. Magħna ħabiba tagħna hawnhekk Karina hija health work health care worker, jiġifieri persuna taħdem fil-qasam tas-saħħa. Bla dubju ta' xejn, ħa nsaqsik mill-ewwel, għaliex kif affettwat lilna, kulħadd għandu l-esperjenza tiegħu, imma anke inti żagħżugħa taħdem fil-qasam tas-saħħa, tagħti s-servizz tiegħek, kif laqtitek? Tibża' minnu dan il-Covid? Iż-żgħażagħ qed jibżgħu minnu jew jew le? Mela, l-ewwel nett għandi l-pjaċir li qiegħda hawnhekk. Eħe, imma naħseb kulħadd qed jibża' at this point mill-Covid, imma qisna qed niġu iktar rilassati u mhux li qed qed tkun ta' idea ideali at this point. mhix qed tkun daqshekk inkwetanti daqs kemm kienet qabel, in-nies qed narawhom iktar qed joħorġu, qed joqogħdu attenti, mhux biex ngħid kollox, imma still ma nħossnix komda li li n-nies qed ikunu wisq ukoll rilassati. Saqsejtni kif affettwatni il-Covid. Jiena kif spjegajt sew inti naħdem fil-qasam tas-saħħa, U jiena naħdem nurse, għadni kemm gradwajt is-sena l-oħra, ġifieri inni sena li li nifdan ix-xogħol. Mhux se ngħid, mhux se nikdeb, inna ok, ix-xogħol hemmhekk. Mill-ewwel dħalt tal-liebes. Ekku, mill-ewwel dħalt tal-liebes. Minn Marzu speċjalment ix-xogħol baqa' ġej u ma waqafx, min nista' ngħid. Xi kultant jiddispjaċini l-mod kif niġu ttrattati bħala healthcare workers, nixtieq li jkollna iktar ta' nista' ngħid rispett, valur, imma kif qegħdin is-sitwazzjoni bħalissa nixtieq li jkollna iktar attenzjoni bħala frontliners fl-aħħar mill-aħħar. Mhux qed ikollkom koperazzjoni, per eżempju, anke minn mhux bilfors minn dawk li jmexxu l-istituzzjonijiet mediċi, tagħna, imma anke min-nies, min-nies li tagħmilha magħhom kuljum, li tiltaqa' magħhom. Jiġifieri taħseb li l-biża' qed twassal għal din dan il jew mhux konfront imma fil-verità il-biża' tan-nies, allura nies bħalek iż-żagħżugħa li ovvjament għad għandek l-entużjażmu kollu għadek tibda f'din il-karriera u nawguralek ħafna snin. X'qed tissuġġerixxi? Sewwa qed tgħid.
Qed niltaqa' ovvjament ħafna nies, kulħadd bl-esperjenza tiegħu, kulħadd differenti. Jiena kif qed inti għadni nibda nipprova nispjega u nfiehem lil dak li jkun niggwidah anke sempliċiment prekawzjonijiet minħabba l-Covid, reassurance, dak li jkun. Jiena naħdem fis-saħħa mentali, jiġifieri bħalissa tista' timmaġina. Qasam importantissimu li rridu nagħtu attenzjoni partikolari. Ekku,
apparti li rridu nagħtu din l-attenzjoni, irridu nispjegaw il-pazjenti mhux biss bħala prekawzjonijiet għalihom, imma għal dawk ta' madwar. U għalina wkoll. Aħna ngħallmuhom kif kif iżommu din is-saħħa tagħhom u nistgħu it-tagħlim li nagħtuhom jista' jiġi trasferit ukoll għal ġenerazzjonijiet jew iktar ta' qabilhom jew ta' wara. Infatti, Eman tkellem ħafna dwar l-opportunitajiet. Miegħek nixtieqek taqsam magħna l-esperjenza tiegħek ta' tranżizzjoni bejn meta kont studenta, Issa fil-qasam tax-xogħol, x'jgħaddi ż-żagħżugħ? Din hi għall-tranżizzjoni. Kienet faċli, għedtilna li ovvjament dħalt fin-nar għaliex din hija esperjenza iebsa ħafna għall-qasam tagħkom u nirringrazzja kemm lilek u anke lil dawk kollha li jaħdmu f'dan il-qasam importanti. Imma kif kienet meta tara l-opportunità li kellek mill-bank tal-iskola għal issa fuq il-post tax-xogħol? Mela, hija esperjenza unika ovvjament, li nikkunsida lili nnifsi lucky li ma nbagħtx fi żmien daqshekk diffiċli li lħaqt gradwajt. U minn hawn insellem liż-żgħażagħ li għaddejjin bħalissa bl-istudji tagħhom, ngħidilhom kuraġġ u ma taqtgħux qalbkom. Bħalissa wkoll biex nsemmi qed nagħmel online course li ma kinitx faċli waqt li qed taħdem u qed nistudja.
Għadek qed tistudja? Għadni qed nistudja iva l-università stess. Min jaf kemm hemm bħalek qed jistudjaw ukoll bħalissa u nsellmulhom ukoll. Hekk hu.
Imma bażikament dak hu. Jekk tippermettili xtaqt l-ewwel ħaġa nirringrazzjak. Nirringrazzjak bħala waħda mill-frontliners, qed tagħmlu u għamiltu xogħol siewi, għamiltu ħafna sagrifiċċji għalina biex tieħdu ħsiebna, biex tindukrawna, tikkurawna u naħseb illi rridu napprezzaw ħafna iktar lilkom fix-xogħol tagħkom, mhux biss in-nurses imma kull min kien frontliner Semmejna anke f'ċirkustanzi differenti, kelli l-opportunità nsemmi anke pereżempju min jiġbor l-iskart minn suq tal-linja. Dawn kollha spiżjara, tobba, dawn kollha huma frontliners u kollha ma kellhomx għażla bħalma kien hemm min għamel l-għażla jew kellu bilfors jagħmel l-għażla li jingħalaq fil-protezzjoni ta' ġewwa daru ma kellu jibqa' joħroġ għax-xogħol, inkluż li jagħmel sagrifiċċji ma jibqax jgħix mal-familja jmur jgħix għal rasu. U allura f'dan l-aspett naħseb li għandna bżonn anke jkollna kuxjenza daqsxejn aħjar f'dal-pajjiż u nerġgħu nipprijoritizzaw u nifhmu wkoll illi hemm ċertu xogħlijiet li huma indispensabbli. Naħseb qabel ma kellna l-Covid dejjem konna nħobbuhom in-nurses però ma konniex nagħtuhom l-importanza meħtieġa, ma konniex nifhmu kemm verament huma neċessarji fis-soċjetà tagħna. Mhux biss in-nurses, imma qed nitkellem miegħek u allura qed nirreferi għall-healthcare workers kollha. Imma il-Covid ġabidna wiċċ imbiċċ ma' din ir-realtà. Kemm huwa importanti li napprezzaw ix-xogħol tagħkom. Jien dejjem insemmi wkoll l-għalliema, imma rrid insemmi wkoll il-numru ta' professjonisti, imma mhux professjonisti biss, Anke nies li għandhom snajja', li jaħdmu b'idejhom, li jagħmlu xogħlijiet oħrajn importanti, dawn huma kollha importanti fis-soċjetà. U rridu nifhmu wkoll li meta tkellimna fuq l-edukazzjoni, irridu naraw anke l-investiment li ġieli kellna f'dal-pajjiż. L-università hija importanti, però mhijiex kollox. Għandek is-sixth form, għandek l-MCAS, għandek l-ITS, għandek dawn it-tip ta' istituzzjonijiet edukattivi differenti li taw l-opportunità lil żgħażagħ differenti biex javvanzaw f'areas, oqsma, differenti. Imma rridu noħolqu aktar. Jiena nemmen li għandna bżonn ukoll nerġgħu nagħtu importanza lil min irid jikkrea, lil min irid joħloq, lil min irid juża idejh, tajjeb, ħalli huwa jkun jista' wkoll javvanza. Imma anke dawk li ma jridux bilfors jidħlu f'livell terzjarju tal-edukazzjoni liż-żgħażagħ tagħna li jmorru fuq il-post tax-xogħol. Anke huma għandhom dritt li jkollhom opportunitajiet u jkollhom ukoll l-għajnuna biex ikomplu jtejbu l-iskills tagħhom, biex ikomplu jtejbu l-ħiliet tagħhom għaliex biex verament f'soċjetà versatili fejn l-opportunitajiet kif semmejt inti mhumiex għal għoxrin sena għal tletin sena imma jinbidlu kontinwament allura inti tkun dejjem liebes dak il-backpack ta' ħiliet illi meta inti għandek bżonn, wara sena, wara tliet snin, wara ħamsa, wara għaxra, tbiddel l-impjieg tiegħek, inti tkun tista' tavvanza, tkun tista' timxi, tkun tista' tkun flessibbli. Kemm huwa importanti l-ħila ħalli l-bniedem, ħalli ż-żagħżugħ ikun jista' jkollu din il-flessibilità. Imma rrid nerġa' nirringrazzjak Karina f'isem kull min għamel sagrifiċċji kbar f'dal-pajjiż, għandi f'moħħi wkoll il-pulizija, lis-suldati, lill-ħaddiema, tal-Protezzjoni Ċivili, tat-tifi tan-nar, dawn huma nies indispensabbli li jagħmlu xogħol siewi. Inti semmejt is-saħħa mentali. Din hija din hija settur li niskartaw, li ma tantx nagħtu kas, ma tantx nagħtuha importanza. Però l-Covid ġabitna nse, ġabitna nirrealizzaw illi s-saħħa mentali hija importanti ħafna wkoll. Ma jistax ikollok saħħa sħiħa fiżika jekk ma jkollokx ukoll is-saħħa mentali. Imma rrid ngħidilkom bħala żgħażagħ, intom il-futur imma intom ukoll il-preżent. Biddlu, kissru, imbuttaw l-orizzonti, imbuttaw iċ-challenges għaliex intom tistgħu tagħmlu affarjiet kbar. Bernard, Żgur mhux forsi, iż-żgħażagħ ma jippreokkupawx ruħhom dwar ix-xogħol jew inkella dwar l-edukazzjoni, għandhom l-iżvogija, l-iżvog, l-iżvog tagħhom, l-iżvog li jagħmluh f'diversi affarijiet, imma bla dubju ta' xejn naħseb kelma importanti hija l-attiviżmu. L-attiviżmu fis-soċjetà tagħna, l-attiviżmu f'ħafna affarijiet kemm qasam sportiv, kemm fil-politika, kemm fil-qasam ambjentali. Ma' Hertien, Huwa wieħed ukoll mar fil-ħajja tiegħu diġà għadu żagħżugħ fl-età żagħżugħa li huwa attivist ukoll fl-iżvogi tiegħu fil-qasam mhux biss jistudja mhux biss jagħmel affarijiet oħra. Imma dwar dan nixtieq insaqsik Hertien, Kemm huwa importanti li żgħażagħ tal-età tiegħek, kemm nixtieq għandi l-età tiegħek ħalli narġa' nibda u nkompli.
Għandek l-età tiegħu, imma għandek naqra, naqra mhux ħażin iktar ukoll. Jien għandi ħafna iktar. Ekku, ekku. Imma l-importanza tal-attiviżmu, mhux l-attiviżmu biss fl-għaqdiet tar-raħal jew inkella fil-politika, imma b'mod ġenerali. Grazzi.
L-ewwel nett jien nixtieq nesprimi kemm naqbel ħafna ma' dak li qal Eman. Għaliex naħseb biex żagħżugħ ikun attiv fis-soċjetà, naħseb l-ewwel nett irid ikun determinat minnu nnifsu. Naħseb dak l-ewwel pass. Però nixtieq ukoll ngħid kemm x'responsabiltà għandha l-ġenerazzjoni ta' qabilna biex lilna tħeġġiġna u tippreparana biex inkunu iktar attivi. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar, xi darba jew oħra, aħna ħa nkunu l-ġenerazzjoni li l-pajjiż u s-soċjetà ħa mmexxuha. Għalhekk naħseb ir-responsabilità hija kbira. Min-naħa tiegħi, jekk forsi nista' nitkellem forsi x'problemi jsibu u jaffaċċjaw ruħhom żgħażagħ ta' daqsi. Naħseb jiena waħda mill-iktar affarijiet li niddejjaq nisma' bħala żagħżugħ hija li meta xi ħadd naqra ikbar minni jgħid li l-ġenerazzjoni t'issa, jiġifieri ż-żgħażagħ t'issa, forsi mhumiex daqshekk maturi jew forsi għadhom mhux lesti biex jibdew jieħdu opportunitajiet li ħaqqhom u diġà ħaqqhom jieħdu. U ta' dan jien nixtieq ngħid li, Fil-verità, jekk ma nkunux aħna li nsemmu leħinna u niġġieldu għall-problemi li naffaċċjaw ruħhom fil-ħajja ta' kuljum, fil-verità ħadd ma jista' jagħmilha. Għaliex, ovvjament, in-nies li huma at the forefront li jmexxu l-pajjiż mhumiex qed jgħaddu mill-problemi li aħna ngħaddu minnhom on a daily basis għaliex ovvjament jekk nistgħu nieħdu eżempju forsi missier u raġel tal-familja mhux ħa jgħaddi mill-istess problemi li jgħaddi minnhom student għalkemm ovvjament ikun hemm problemi simili però forsi dawk il-problemi li f'għajnejn is-soċjetà narawhom li huma iżgħar jien naf eżempju problema bħal kif żagħżugħ ħa jimmaniġġja l-budget tiegħu fl-istipendju Nemmen li irid ikun iż-żagħżugħ stess li dawk l-affarijiet jitkellimhom, u mhux jitkellimhom biss, għax nemmen li l-attiviżmu l-attiviżmu żagħżugħ iktar sar buzzword. Għaliex nisimgħuh ħafna, pero' ma nemminx li qed isir biżżejjed xogħol biex l-attiviżmu nħeġġuh. Allura jien dik nixtieq, minn naħa tiegħi nixtieq li l-attiviżmu żagħżugħ naħdmu biex ikun hemm żgħażagħ u jien ċert li diġà hemm żgħażagħ determinati biex jengejġjaw u jkunu iktar hands on fis-soċjetà. Naħseb kieku kelli ngħid xi ħaġa ngħid illi apparti miż-żgħażagħ insaqsuhom għall-opinjoni tagħhom. Nemmen li ż-żgħażagħ diġà huma determinati biżżejjed biex fil-ħajja ta' kuljum jagħtu l-kontribut tagħhom. Din interessanti ħafna, naqbel wisq ma' dak li qed tgħid inti għaliex l-attiviżmu mhux biss li inti mort għamilt affarijiet ambjentali, ħeġġiġt u imma jrid ikollok ukoll il-politiċi, in-nies fit-tmexxija li jemmnu fiż-żgħażagħ u jtuhom għax le Bernard? Inti bħala politiku, bħala aspirant għal din għall-kariga importanti, mhux biss li temmen, għax nemmen li temmen fiż-żgħażagħ, imma lest li ż-żgħażagħ ittihom biex imexxu? Għaliex fl-aħħar mill-aħħar, kif qed jgħid Hertien, huma lesti, għandhom l-għatx, imma jridu min itihielhom l-opportunità. Inti, ħa nħeġġek, ħa nimbuttawk biex inti tibda tmexxi uffiċċju, biex tibda tmexxi, għal toħroġ għall-Kunsill Lokali, biex toħroġ għal xi elezzjoni ġenerali, il-veduti tiegħek. Ħaġa ħed jien nixtieq ngħidlek u nixtieq ngħid lilkom ilkoll u anke għal min forsi qed isegwina f'din id-diskussjoni. L-ewwel ħaġa, tgħallmu mill-iżbalji tagħna. Tgħallmu mill-iżbalji tal-ġenerazzjonijiet tagħna u tal-ġenerazzjonijiet ta' qabilna biex il-ġenerazzjonijiet tagħkom ma jirrepetux l-istess żbalji. Però llum aħna għandna l-obbligu illi inti għedt li nisimgħukom. Bla dubju, iffittawna, dejquna, għajtu f'wiċċna biex aħna nkunu nistgħu anke llum nippruvaw intejbu l-opportunitajiet tagħkom u s-sitwazzjonijiet tagħkom. Il-politiku għandu obbligu, għandu obbligu li jiftaħ, għandu obbligu li jagħti l-ispazju. Il-politiku għandu obbligu li jħeġġeġ. Però l-politiku jrid jemmen u jrid jemmen li verament iż-żagħżugħ huwa kapaċi. Jiena kont żagħżugħ. Jiena niftakarni ta' sittax-il sena niddiskuti diversi issues inkluż politika fuq ix-xandir nazzjonali. Qed nitkellmu aktar minn tletin sena ilu. Jiġifieri anke ta' sittax-il sena kelli dan in-nar ġo fija u dan in-nar jidher li ma ntefiex. wara ħafna snin, u tista' wkoll wasalt illum illi qiegħed inpoġġi lili nnifsi għas-servizz ta' dan il-pajjiż, għaliex nemmen u għadni nemmen illi hemm xi ħaġa ġo fija u dik ix-xi ħaġa ġo fija rrid nużaha. U allura jekk intkom tħossu dan in-nar, dan in-nar kebbsuh, Intkom tridu tkebbsuh. Aħna nistgħu nrewħu biex dak in-nar jikber, imma intkom tridu tipproteġuh. Intkom tridu tħossuh. Intkom tridu tmexxuh. L-impenn tagħkom, id-determinazzjoni tagħkom tista' twassalkom biex intkom timxu 'l quddiem. Il-politiku, l-adulti, in-nies f'kull settur fil-pajjiż jista' jtikom l-opportunità, imma intkom tridu taħtfuha. l-opportunità, intkom tridu tagħmluha tagħkom, intkom tridu temmnu fikom infuskom illi kapaċi taslu. Jiena minn sittax-il sena sal-lum b'xi mod wasalt u għad fod forsi u għad nittama li għad iktar ukoll nikkontribwixxi u nagħmel ġid. Imma ħadd ma ġie u qalli fuq platt, Ħa Ħu din l-opportunità, l-opportunità ħtaftha, l-opportunità ħadtha. U intom iż-żgħażagħ għandkom l-enerġija biex tagħmlu dan. Emmnu fikom infuskom għax ġo kull wieħed minnkom hemm ħiliet li anke intkom jista' jkun li għadkom lanqas biss skoprejtu. Jiena nixtieq li kull wieħed minnkom, kull wieħed minna nsiru l-aħjar verżjoni tagħna nfusna u dan jista' jsir biss billi nemmnu fil-kapaċitajiet tagħna. Bernard dalwaqt abqagħli żewġ teħbieb oħra magħna li jixtiequ nsaqsihom ukoll il-veduti tagħhom. Imma waħda miċ-challenges li għandna anke għal mhux biss għaż-żgħażagħ imma għas-soċjetà hija l-kwistjoni tal-insularità tal-pajjiż u għandna l-ħabib tagħna Owen li bħal Eman huwa Għawdxi. Il-bżonnijiet tal-Għawdxin huma bħal tal-Maltin imma ovvjament il-mod ta' gżira iżolata wkoll mill-mainland, minn Malta, ovvjament hija ta' preokkupazzjoni jew inkella toħloq xi ftit ta' inċertezzi anke għal studenti jew għal żgħażagħ Għawdxin. Niftakar il-fatt li kulħadd iwiegħed ix-xogħol Għal Għawdex ġo għal l-Għawdxin ġo Għawdex. Ovvjament Owen huwa huwa huwa student u ovvjament jgħaddi minn dan kollu. Maż-żmien dejjem smajniehom dawn l-affarijiet. Għadhom l-istess. Ekku, grazzi tal-lejla ta' din l-opportunità. Kif qatt tajjeb inti, Għawdex huwa għandna double insulation fejn hemm ħafna studenti Għawdxin fejn imorru jistudjaw Malta ta' tmintax-il sena fejn bilfors iridu jkollhom imorru jabbandunaw il-familja tagħhom fejn iridu jmorru jistudjaw Malta. Kif qatt kif qatt inti wkoll. Imbagħad jiġifieri ta' ta' wara tliet snin, erba' snin x'ħin jiggradwaw, ħafna minnhom ikollhom isibu bilfors xogħol ġewwa Malta fejn qegħdin ħafna miż-żgħażagħ qegħdin jitilqu minn Għawdex fejn Il-popolazzjoni ta' Għawdex qiegħda dejjem tkun dejjem tkun tikber u qiegħda tixjieħ fil-verità. Fejn dik hija problema naħseb waħda mill-iktar problemi fejn ħafna żgħażagħ fejn u mbagħad ikunu ikbar dejjem qegħdin jitilqu minn Għawdex u ħafna drabi Għawdex ħa jiġi 20, 30 sena, sena oħra, ħa jkompli jkun gżira ta' ta' xjuħa fil-verità fejn aħna ovvjament Għawdex ma rriduhx hekk. Għawdex irriduh li jkun hemm dejjem aktar żgħażagħ fejn l-opportunità tax-xogħol tkun dejjem akbar fejn student żagħżugħ Jaspira li jkun jaħdem ġewwa Għawdex, il-gżira tiegħu fejn hu trabba u għex sakemm kellu tmintax-il sena. Titkellem dwar Għawdex dalwaqt, imma nixtieq indaħħal lil Kylie wkoll għaliex Kylie hija studenta u magħha nixtieq naqsam, għax semma Owen il-fatt li studenti Għawdxin iridu jiġu Malta, imma anke l-istudenti Maltin għandhom l-isfidi tagħhom, għandhom il-kotba li jtaqqluhom, Ovvjament importanti. Kylie, l-esperjenza tiegħek naf li qiegħda wkoll fl-ewwel sena fil-post sekondarja. Ovvjament tara bħala opportunità, sfida, x'inhuma l-isfidi? Huma l-isfidi ta' tal-lum huma l-istess li għaddejna jiena u Bernard, ftit ikbar minnkom, kif inhuma l-isfidi tagħkom illum?
Grazzi. Jiena Fl-opinjoni tiegħi naħseb li l-isfidi ta' lum il-ġurnata ta' din il-ġenerazzjoni huma ferm inqas minn dak iż-żmien. Għaliex għaliex naħseb jiena li lum il-ġurnata għandna aktar aktar fejn niftħu l-istudji tagħna u bħal pereżempju il-junior college u l-università huma ħafna aktar differenti kif kienu dak iż-żmien. Dak iż-żmien naħseb li l-istudent ma kienx jaf eżatt fejn hu postu. Ikollna sebgħa tmien korsijiet fejn nagħżlu, llum għandkom mijiet ta' korsijiet fejn tagħżlu. Mhux biss, per eżempju, l-Junior College u l-Università, hemm l-ITS, MCAST u għandna aktar naħseb jien opportunitajiet fejn jekk per eżempju jiena studenta li ma rnexxilix ngħaddi mill-O' Levels, għandi xorta fejn immur. U m'hemmx għalfejn inqata' qalbi kif bdejna nsemmu qabel, għandna aktar opportunitajiet. fejn nistgħu niftħu kif diġà semmejt qabel. Inti wkoll għaliex tajjeb li ngħiduha bniedma li tieħu sehem anke fi sports mhux tal-massa ngħidulu aħna bħal pereżempju nsemmu l-futbol. Interessanti Kay li għandha l-qalba il-powerboats għalkemm mhijiex għadha għadek ma ssuqx minħabba li hija taħt it-tmintax-il sena imma għandha din l-imħabba. Nixtieqek tgħaddi messaġġ ukoll lil min qed jismagħna, lil dawk li huma attivi fl-isport għaliex naħseb l-isport huwa ħaġa ta' li għandu jagħmilha kulħadd dik il-biċċa tax-xogħol. Eżatt, kif qed bdejt tgħid tajjeb inti nemmen li l-isport mhux biss sport huwa hobbies li huma importanti għaliex għaliex mhux aħna l-ħajja tal-istudent, mhux tal-istudent biss, anke adulti, m'hemm bżonn tkun biss xogħol u ħidma f'kull qasam differenti. Nemmen li hemm bżonn li jkun hemm ħin fej inti tuħu gost tagħmel dak li li qatt ma ħsibt li se ta' pereżempju jiena qatt ma ħsibt li ħan involvi ruħi dawn l-affarijiet. Konnejt fej fejn u posti fis-soċjetà x'inhu tajjeb li nagħmel biex nuħu gost għall-ħin tiegħi. Bernard.
Interessanti. Interessantissima. Interessanti, nixtieqek twieġeb l-aħħar eh, għal ovvjament il-ħtiġijiet tal-Għawdxin, imma anka tindirizza lil min qed jistudja, lil min qed jaspira li jkun il-futur ta' pajjiżna. Jiena qabel xejn nixtieq nirringrazzjakom. Ehm, L-għena tiegħi li nkun ma' tfajliet, ma' ġuvintur, l-età tagħkom iżgħar ikbar. Ehm, u llum tallimt, bħalma nistgħu nitgħallmu dejjem mingħand xulxin, tallimt illi Iż-żgħażagħ tal-lum u ż-żgħażagħ tal-bieraħ u ż-żgħażagħ ta' għada fir-realtà għandhom l-istess aspirazzjonijiet, l-istess ħolm, l-istess inċertezzi, l-istess biżgħat. L-istess kif kelli jien meta kont żagħżugħ fl-età, illum nittama li għadni żagħżugħ fl-ispirtu. Imma dawn huma ċ-challenges, challenges ta' kull età, ta' kull żmien, jittraxxendu ż-żmien. Jinbidlu forsi ċ-ċirkustanzi, jinbidlu l-atturi, jinbidlu forsi l-opportunitajiet xi ftit, imma fl-aħħar mill-aħħar, Il-ħolm u x-xewqat tagħna jibqa' dejjem l-istess, li aħna nkunu aħjar, li aħna naspiraw li nimxu 'l quddiem f'kull settur illi għandna. Partikolarment inti qed nitkellmu dwar dwar l-Għawdxin, jiġifieri Owen. Jiena meta kont l-Università kont nara sħabi Għawdxin, Jiġu għall-università filgħodu, jiġu kmieni. Qatt ma fhimt kif jirnexxilhom jegħlbu dawk l-ostakoli. Colleen kont neqred għaliex kont niġi minn Birżebbuġa sal-università. U mbagħad nirrealizza illi jien tlaqt fit-tmienja biex wasalt għal-lecture tad-disgħa u huma telqu fis-sitta. jekk mhux qabel, biex waslu għall-istess lecture, u f'daqqa waħda nirrealizza li jien qed neqred għal xejn għax hawn min qed ibati ħafna iktar minni. Però kull challenge, kull kull sfida, filwaqt li għandna obbligu li kif għedt inti anke jinħoloq aktar xogħol f'Għawdex, filwaqt li għandna obbligu li nippruvaw innaqsulkom l-isfidi, ħarsu lejn l-isfidi bħala mod kif intkom issiru aħjar, bħan-nar fil-forġa, bħan-nar illi meta imiss il-metall, il-metall iġibu azzar, iġibu iktar b'saħħtu. L-isfida, dak li tagħmel lill-bniedem, id-diffikultà, l-inċertezza, id-dubju, il-biża', dak li jagħmel il-bniedem. Dawn mhumiex affarijiet negattivi, narawhom koroh imma fir-realtà huma l-mod ta' kif aħna nimxu 'l quddiem, ta' kif nissaħħu, ta' kif insiru aħjar. U allura nirringrazzjakom, nirringrazzjakom li ġejtu llum. Però tieqfux hawn. Irrid narakom tinfiltraw, iva, l-kelma tinfiltraw bħal fil-gwerra, taslu kullimkien. Irridkom tidħlu f'kull post, f'kull istituzzjoni, f'partiti politiċi, mhux biss fil-Partit Nazzjonalista jekk tixtiequ, imma irridkom Irrid liż-żgħażagħ, irrid li żgħażagħ bħalkom, ħeġġu lil sħabkom, ħeġġu liż-żgħażagħ biex verament ikunu jistgħu jerġgħu jirreġeneraw lil kull istituzzjoni f'dal-pajjiż, lil kull partit politiku, lil kull kumitat, kumitat sezzjonali jekk qed nitkellmu f'partit, organi aktar importanti, jew aktar għolja fil-partit, fl-aħħar mill-aħħar kollha huma organi importanti, ma rridkomx limitati biss fl-aspett taż-żgħażagħ. Irrid nara iktar żgħażagħ, kif semmejt inti Sergio qabel, li anke joħorġu għall-politika, forsi jikkontestaw elezzjonijiet, imma mhux biss. Il-politika ma ssirx biss billi tikkontesta l-elezzjoni, issir billi tiddiskuti, billi tiġi madwar mejda, billi tagħti l-opinjoni, billi taqbdu dik il-kaxxa flimkien, inkissruha, u mhux iktar we think outside of the box but we think without the box. Irridu verament lil dan il-pajjiż intuh tama ġdida, u t-tama tiġi mill-ħiliet tagħkom, mill-aspirazzjonijiet tagħkom, mix-xewqat tagħkom, mill-konvinzjonijiet tagħkom, mill-ħila tagħkom li intkom temmnu, iva, li mhux biss intom issiru persuni aħjar u allura anke għada pietagħada adulti aħjar, imma li intkom li ġġorru 'l dan il-pajjiż fuq spallejkom u tagħmluh lil Malta u Għawdex tagħna pajjiżi aħjar biex intom u l-ġenerazzjonijiet ta' warajkom ikun jistgħu verament ikollhom aspirazzjonijiet ikollhom futur aħjar, ikollhom ukoll preżent aħjar. Nirringrazzjakom minn qalbi. Karina, Owen, Kylie, Hertien u Eman, u anki inti Bernard, grazzi.
Grazzi talli kontu magħna, niltaqgħu għada fl-istess ħin, insellmilkom.